Na pidgin tori globo be dis where foreign tori dey drop for your ear with correct Naija pidgin. If e dey happen for the world, we go run am here the way you sabi am. Oya make we enter today gist. Wahala burst on Monday night as car jam crowd wey dey celebrate Liverpool FC Premier League parade. About 50 people wound plus four pikin dem. UK Prime Minister Keir Starmer talk say the whole country dey behind Liverpool as moments of joy sharply turned to serious horror and pain. Liverpool Mayor Steve Rotherham say four of the injured people still dey critical condition, whereas Jurgen Klopp, former Liverpool coach, say him and him family dey shocked. Police don arrest one 53-year-old white British man wey dem believe say na the driver, but dem say no be terrorist attack and make people no rush speculate motive. Authorities still dey investigate wetin really happen.

Dem accuse us say dem dey turn outer space into war zone, dem tok say di tin fit start global space and nuclear arms race. Pyongyang see America as enemy and dem always complain anytime us do joint military drills wit South Korea. One analyst, Hong Mi, tok say dis new system go reduce di power of North Korean weapons, so if us complete di Golden Dome, north korea go need find new way to break am remember say for 2022 north korea don declare say dem be nuclear state and since den dem don test different missiles early dis year dem claim say dem launch missile wit hypersonic warhead wey fit contain rivals for pacific region china sef don join tok say dem dey seriously concerned about di us golden dome dem tok say

He collect over seventy five thousand dollars bribe from some businessmen, give dem police badge without any proper training. Di men wey pay am use di title take escape traffic wahala and waka wit guns without permit. Jenkins wey support Trump tey-tey suppose enta prison on Tuesday but Trump pardon am so e no go spend even one day for cell. Trump tok say Jenkins and im family don suffer for hell and say na Biden's Justice Department push am. Di judge for di case, Robert Barlow na Biden appoint am, but na proper jury trial dem do. The court say Jenkins collect bribe from eight people. Trump still talk say judge no gree make Jenkins defend himself well and call the whole case wicked prosecution. Now, Trump don add am join the list of im supporters wey don collect presidential pardon. Constitution give any US president power to pardon person wey commit federal offence as long as no be impeachment matter. Di pardon mean say Jenkins don free, all im rights like to vote or run for office go come back. One new aid group wey US and Israel support, Gaza Humanitarian Foundation, GHF, don start to share food for Gaza. Dem say truck loads of food don reach secure locations and dem begin share give pipo, but dem no tok how many or exactly where. Dis GHF group use armed American contractors do security and dem wan bypass UN to distribute aid to di two point one million pipo wey dey suffer for Gaza afta Israel block road for eleven weeks. Hunger don nearly turn to famine, but UN and oda aid groups no gree work wit GHF. Dem say di way GHF dey do tins no follow humanitarian rules and e fit even turn food to weapon. GHF tok say Hamas dey steal aid but Hamas deny am. For one statement wey dem release, GHF tok say dem don start work and food dey reach secure distribution sites for Gaza. Dem promise say more trucks go enter and more pipo go chop. Fotos show some men dey carry buses, but reporters ask dem how many trucks enter and how many pipo don get food, but GHF neva answer. Jack Wood, wey first lead GHF, don resign, say di plan no dey neutral or fair like humanitarian aid suppose be. One SUSAID oga, John Akri, don take over. UN and oda aid bodies still dey vex. Dem say dis kain plan no go help disabled pipo, old pipo and pipo wey wound. Dem also talk say e go scatter pipo wey don already suffer and e fit even cause more wahala. Hamas don warn pipo make dem no follow GHF collect anything. Dem talk say na plan to use hunger punish civilians and cause more gbege. GHF come talk say Hamas dey threaten aid workers wey wan help for dia secure sites. Dem still accuse Hamas say Dem wan stop Gaza pipo from getting help. UN pipo wey dey run Global Camp Coordination and Camp Management, CCCM, under International Organisation for Migration, IOM, don tok say within just ten days, reach May twenty five, over one hundred and eighty thousand pipo don run from dia place again for Gaza. Dem say di renewed Israeli attack wey scata displacement camps where pipo already dey stay, including Al-Mawasi tent

Ova two hundred and sixty camps wey hold like one hundred and twenty five thousand pipo don receive evacuation order. Di CCCM cluster dey beg make Israel stop to bomb dis shelters, make dem allow humanitarian aid enta freely and make dem protect civilians no mata where dem dey. As di Gaza war don clock 600 days, Hamas don beg di whole world make dem raise voice and take action against wetin dem dey call occupation, killing and hunger wey Israel dey use finish Gaza pipo. Dem drop one statement wey call on groups and organisations for all corners of di world to step up protest Weda na march, rally or sit-down protest for street and city square, Hamas say make di coming days turn to global rage as dem wan see serious demonstration everywhere to show solidarity with Gaza and to condemn di wahala. Oliver Faure, wey be oga of French Socialist Party, don come out tok say Israel dey do genocide for Gaza. Dis na di first time wey im party go join mouth with Greens and Communists act on top di mata. Toure tok dis one for rally say e no go cover mouth. E say genocide na wen pesin dey do wickedness on purpose and some pipo for Israeli goment don make statement wey show say dem get dat kain mind. Im call out Benjamin Netanyahu and his goment, say di killings for Gaza no be ordinary, e don turn genocide and di world suppose dey tok am wit clear voice. One 19-year-old New Zealand boy, Ryan Satterthwaite, don die after he suffer serious hand injury from one trending rugby style game when dem dey call Run It Straight for Palmerston North. The game na just one person carry ball run make another person tackle am hard, na like street rugby, but this time e turn deadly. Police say na impromptu play wey Ryan do with im padi dem but e don end in tragedy dem warn say make pipo tink well before dem try dat kain risky play again di game dey trend for australia and new zealand and e dey popular for tiktok and oda social media videos dey show boys dey charge at each oda like buffalo as dia guys dey shout some even dey pass out afta dem jam one big tournament wey dem call rooney championship league hold for auckland dis month Wit ova one thousand pipo for stadium and thirteen thousand dollars prize, pesin even get seizure for there afta serious collision. Kimami Ngalafe wey dey organise similar game for New Zealand say di sport don dey popular for long, even small pikin of five years dey play am, but im tok say make dem dey use protective headgear and put pipo around to stop players from hitting head for ground. French President Emmanuel Macron don clear di air afta one video wey go viral show im wife Brigitte push him face as dem waka come down from plane for Vietnam, di first stop for dia Southern Asia waka. For Hanoi, Macron tok say pipo just dey blow di mata out of proportion. According to am, na small play and tease between me and my wife, No be global problem. Di video show wen plane door open, Macron show face and Brigitte hand just show come push im face small like play. Macron shock small, den continue wave like nothing happen. As dem dey come down from di stairs, Macron try to give Brigitte hand to hold, but she ignore am and hold rail instead. At first, Elysee Palace talk say nothing like dat happen, later dem change mouth say na just small husband and wife palava, na moment of togetherness. One source talk say dem just dey relax and dey play before their official waka start but as usual online conspiracy people and pro-russia trolls carry am turn another big gist dis one na just di latest drama wey macron dey face beginning dis month one fake news fly say macron dey use cocaine for train wen e dey go kyiv with german chancellor friedrich merz and uk prime minister keir starmer dem even claim say tissue wey macron pick up na drug bag But Elise fire back online say na tissue to blow nose, no be cocaine. One Delhi court don clear former Wrestling Federation chairman Brij Bhushan Sharan Singh for di sexual harassment case wey one minor girl file against am. Police for Delhi tell di court say dem investigate well and see say no strong evidence. Di minor wey bin accuse am don later withdraw her tok and her papa come confess say Na first case dem carry go police. Singh, wey be former MP for ruling BJP party, still get anoda case wey six big female wrestlers file. Dem accuse am of sexual harassment and stalking. But for dis minor girl own, di case don die for court. Di whole wahala start for twenty twenty three wen top wrestlers like Sakshi Malik, Baranj Pania and Vinesh Phogat protest tire, even police drag dem like thief.

Na Bridge Busham still dey run tins for back. Govment later suspend di wrestling federation, but by twenty twenty four, di international body United World Wrestling lift di ban. Reports even tok say di wrestling body still dey operate from Singh address for Delhi. So na like dat, case wey minor girl carry against Bridge Busham don cancel. but oda cases still dey ground. And di last one for today, na serious gbege for Zimbabwe as President Emmerson Mnangagwa don sign one new law wey go force all car owners to pay ninety-two dollars every year for radio license before dem fit buy or renew dia motor insurance. Opposition leader Nelson Chamisa blast di law say e wicked anti-pipo and heartless di goment say na to help raise money for zbc di kontri state broadcaster wey dey lose money dem say plenty pipo no dey pay for tv and radio licence so dem wan use dis law close loophole now before you fit buy insurance or get znara road licence You go need show radio license or exemption. If your motor no get radio or you be tourist, dem fit exempt you. Di government defend di move, say e fair and necessary, but many Zimbabweans no gree. Na di tori be dat for today and na Rebecca Godfrey dey report for Pidgin Tori Global. Una do well.